Et ass nees Zäit fir se ze gewannen! Den Jackpot dierf net feelen a steet bei 100 Euro! Hä? 100 Euro! Das geht doch nicht! Fir dass mer ukommen, begréisst als alleréischt. Hei ass den Raoul Roos, Roos. Gudden Owend. Gudden Owend alleguer hei am Studio. An natierlech och iech dobaussen, dobaussen, dobaussen. Wichteg ass ze verstoen, dass een net soll dobaussen zirkuléieren. Ok, tschüss. Hei. Feieren haut den Owend, mir feieren muer quasi an den Dag eran an dann hu mer och nach Pico Pic Pic, déi wéi gesot dann hiert Gléck versichen an déi eppes mol ganz Geschichts gemat hunn, si hunn sech zwee Euro kaf vun der Loterie Nationale. Niewendrun Dréin en Rad, dann investéiert och dir zwee Euro. Dir sollt eppes dovunner hunn. An zwar zum Beispill zwee Euro. Bruh. En décke Batz Geld, a wann der sot, ech géif mer gär vun deem Euro eng Vakanz leeschten, da soe mir, Moment, Komm mir ginn einfach d'Vokant. Do gesäit ee schonn e bëssen eppes dobaussen un der Welt. Fuer mer einfach duer mam éischte Kandidat. Ech sinn de Michel Biwer vu Biwer, schon 9 Joer a schaffe bei AAR Befrascher. Ech si moiens an Biwer gefuer fir un der Aarbecht an do hunn ech am Michelle. Hun ech mer hei gerubbelt, hun nach enke no gerubbelt an du hat ech 3 Televisioune gewonnen. Wann ech haut den Jackpot giff gewannen, da giff ech vläit erëm enke op no gerubbelt. Wann de Rescht Mo kucken. Gudden Owend Michèle. Jo. Lo wees ech och firwat ech ni gewannen an der Koppal sin zu Maacher, well schon héieren dir hätt do dee mat den 3 Téléen do. Jo, muss een eng Kéier no gerubbelt. Eben. Fir un deem aneren, da klappt dat och. An dunn hutt der gerubbelt an gerubbelt an gerubbelt an gerubbelt. Jo, locker. D'Tëlee rubbelt an du war der ganz senn, oder? Also do bleift ee locker, weess net wat geschitt dono, et muss ee sech mol informéieren, geet ee bei d'Na. Loterie Nationale an da kuckt ee wat do erkläert. Geet an da kuckt ee wéi et viru geet, jo. Ech menge Michel, an ärer Kraaft läit wierklech déi. Zwee Euro, déi der ausstrahlt, dat heite Dat ginn einfach elo 3 Tier mat ouni Stress, ganz labber, locker. A mol kucken, vläicht geet jo dann de Pott eraus. Ech géing proposéieren, mir fänken einfach ganz relax, locker. Mam éischten Tour. Dunn dann nach alleguerten d'Felder déi der dierft auswielen, tëschent 100 an 100, dann selektionéiere mer do eent, wann ech glift, wann der wëllt, wéieent huele mer? Dann huele mer 3. Déi blénkt gréng an dann ass quasi nëmmen nach de Choix ze maachen tëschent orange a. Blo. Blo. Jo. Dann gëtt de Studio orange an da si mer prett fir den éischten Tour a wënschen Iech Michèle bonne chance Merci. wann et gleeft. Eine Ewigkeit später. Jo. Dass jo net schlecht, jo. Bis elo. Gudden Ufank. Wësse wat dat Belscht ass? Ja, ja, ja, ja. Et geet elo riit weider. Jo, locker. Mat zwee Felder dës Kéier. Mir leen dat zweet erop. Hutt Dir Iech Gedanke virdru gemat, wéi eng dass Der gifft huelen? Hutt Dir Iech schonn och Gedanke gemat, ob Der bei blo bleift? Jo. Ass bis elo gutt gaangen. Da kënne mir esou weiderfueren. Den zweeten Tour, Michèle, wann 't Iech gelift.

Mol kucken wéi dat ass mat deene Leit mat deenen der hei sidd. Wien huet der matbruet den Owend? Jo mäi Papp mol vun allem an dann mäi Papp. Huet. An seng Kanner dem mäi Papp hir Kanner jo. An déi freen sech well se och e klengen Deel dovunner kréien oder hat elo alles fir iech? Ooch ooch ooch ooch ooch meng Scharen alles fir mech.

Mir hunn en drëtten Tour an nees zwou Zuelen. Jo, dann hu mer 9 a 6. Mee jo. Dann dréine mer elo eng drëtte Kéier. Mee jo. Blo bleiwe mer. An den Jackpot ass vläicht gläich Ären. Ech géif Iech e gënnen, wann ech glift. Merci. Ech soe villmools Merci.